Sir Welsh Motorbike Series yn Gogledd Cymru. Mae yna dros 200 o pobl di entro. Mae wrth dwytha pan o'n i'n paratoi hwn oedd yn bwrw eira, so oeddwn i'n fatha 50-50 sut fydd y tywydd, ond mae heddiw yn gret. Mae'r Llandegla yn famous am y single tracks, mae'n trail centre dda, mae'n un o'r rhai gorau yn, yn, yn Gogledd Cymru. Mae conditions reit, reit, reit anodd ar y coedwig, mae'n reit lu bod o'n rhai llefydd, uh, mae'n reit serth. So, dan ni'n disgwyl y ras i siwtio rhai pobl sy'n ffit a rhai sy'n gallu reidio yn gyflym iawn. Diolch yn rhy technegol, ond uh, fydd o'n ras gyflym.
Y beicwyr ifanc oedd yn cystadlu gynta, ac roedd cymal cynta a ras yn gosod her yn syth i'r bechgyn dan un ar bymtheg, wrth iddyn nhw ddringo rhyw 500 metr o uchder er mwyn cyrraedd uchelfannau coedwig Llandegla. Ac o'r dechrau, roedd dau yn amlwg ar y blaen. Craig Rogers o glwb Birkenhead North End yn y crys coch a melyn, a Sol Cyffwt Robson o Lanelwy yn y gwyn a'r glas tu ôl iddo fe. Huw Wiggins Worrell o glwb beicio Abergyfenni oedd yn y trydydd safle yn gynnar, ac Oliver Marchetta yn dyn wrth ei sodle, neu'n dyn wrth ei olwynion wrth gwrs. Roedd y cwrs yn amlwg yn heriol wrth i'r beicwyr fynd i mewn ac allan o'r goedwig, corneli siarp, llethrau serth a'r tir yn newid yn gyflym o draws gwlad i'r trac. Craig Rogers dal ar y blaen a Sol Cyffwrdd Robson yn colli chydig o amser gan fod ambell i frigyn yn glynu wrth y beic. Cyfuniad o'r goedwig a'r rhywiau serth oedd gan y cwrs i'w gynnig nesa, a Sol gyda hen ddigon o waith i'w wneud yn barod. Dim bod hynny'n poeni Craig, yn glir ac yn gyfforddus, er gwaetha'r corneli mwdlyd 'na. Roedd y bwlch yn dechrau agor, ac er yr ysfa i wthio'r beic i'r eithaf, roedd angen bod yn ofalus hefyd, wrth i arwyneb a chyflwr y cwrs newid yn gyson, heb sôn am y corneli 'na wrth gwrs. Craig Rogers oedd yn dal i osod y safon, Ac yn barod wedi cyrraedd rhan ola'r lap gyntaf, sy'n rhedeg ger Llyn Pendinas. Yn bellach yn ôl, roedd Oliver Machetta dal yn bedwerydd, ond roedd y gornel fwdlyd ar waelod y rhew 'ma yn achosi problemau i fwy nag un beiciwr, a pwyll piau hi yn amlwg. Gorffennodd Craig y lap gyntaf o bedr mewn 14 munud wyth eiliad, 44 eiliad yn glir o sol yn yr ail safle. A roedd y beiciwr ifanc yn edrych yn gyfforddus dros ben, a'i gefnogwyr yn ei atgoffa bod y bwlch na'n tyfu. Go on, Craig.
Fantastic, Craig.
Huge lead still.
Roedd Huw Wiggins Worrell o glwb Abergyfenni yn dal i afael ar y trydydd safle ac ar ôl y brigyn yn yr olwyn a disgyn hefyd, roedd hi wedi bod yn ras llawn digwyddiadau yn barod i Sol. Serch hynny,

which will definitely test your skills and your fitness.
Yn ôl gyda ras yr ieuenctid ac o dim newid, Huw Wiggins Worrell o Abergyfenni dal yn drydydd, Sol Cyffwrdd Robson yn ail ond yn hapus o flaen yr Hyphens Roedd Craig Rogers cyn y lap ola. Roedd yna ras iau hefyd, tair lap o hyd i'r rheiny dan bedair ar ddeg, a Timothy Freeman o Gorris oedd yn fuddugol. Mae fe'n aelod o Glwb Dreigiau Coed y Brenin, ac fe lwyddodd i gwblhau'r cwrs dros funud yn gynt na'r gweddill.
I feel really happy because it's the first race of the season and it's always the hardest race I think because you don't know how fit everyone else is. So I'm really happy with that. Ac wrth i'r diwedd agosáu dar ieuenctid oedd dim newid a dim sioc chwaith. Huw Wiggins Worrell yn drydydd ac er gwaetha ymdrech fawr Sol Cyffwrdd Robson roedd dim modd dal Craig Rogers. Every time up the fire rate climb I was looking behind sort of worrying if he was getting closer or.

Dechrau'r tymor neu beidio, roedd y darlun yn gwbl glir ar ddechrau'r ras wrth i Martha Gill wibio i'r blaen. Hynny yw, cyn i Katie Heston o gategori'r ieuenctid ddangos bod hi'n barod i osod ei stamp hefyd. Er i Maxine Philby ddweud mai Martha Gill oedd yr her mawr iddi, cafodd Martha ei symud i gategori is oherwydd diffyg pwyntiau yn ystod y flwyddyn. Un lap yn llai iddi hi felly, Ond digon o gyfle i brofi hi'n ochr yn ochr â Maxine yn y bedair lap gynta'. Erbyn yr ail gornel mewn i'r goedwig roedd Maxine ar y blaen, a'r un oedd y patrwm yn ystod yr ail lap, wrth i Philby ymestyn ei mantes. Chwe blynedd yn unig sydd 'na ers i'r ferch 36 mlwydd oed fynd amdani go iawn ar feic mynydd. Joci oedd hi cyn hynny, ond datblygodd yn gyflym iawn, a chyn pen dim roedd hi'n cystadlu ar ei beic ar lefel byd. Yn wahanol i Maxine, mae Martha Gill wedi bod yn cystadlu ers deuddeg mlynedd ac yn cael ei hyfforddi gan Tracey Moseley, cyn bencampwraig lawr mynydd y byd a'r bencampwraig enduro bresennol. Ar ôl dechrau'r ras dan un ar bymtheg yn gyflym dros ben, roedd neb yn mynd i ddal Katie Heston. Gorffennodd hi'r tair lap mewn 58 munud, 13 eiliad. Erbyn y bedwaredd lap yn y brif ras roedd tair munud yn gwahanu Maxine Filby a Martha Gill, ond gan fod Gill 'di gorfod disgyn i gategori is roedd ei ras hi bron ar ben. Gorffennodd hi ddeg munud yn gynt na'r gweddill. It was really tough course, it was flat out all the time, you were either going flat out up up the fire roads or when there we went on to some fresh cut stuff and that was just

a rownd gynta cyfres Beicio Mynydd Cymru. Tro'r dynion oedd i erbyn hyn i gystadlu, gyda'r categorïau Elite ac Arbenigol yn dechrau'n gynta. Roedd y teulu Cyffot Robson yn amlwg eto. Ar ôl i'w frawd bach, Sol, orffen yn ail yn y ras dan un ar bymtheg, gwibiodd Dylan Cyffot Robson yn glir ar y rhiw cynta a phwynt ucha'r cwrs. Y cyfan yn codi rhyw 500 metr yn gyflym dros ben. Y categori chwaraeon oedd yn ail i gychwyn, a Phil Roberts o Lanrwst gymrodd y blaen yn gynnar. Chwe lap oedd yr her i'r elît, 28 cilometr, neu 17 milltir a hanner mewn hen arian. Roedd Dylan Cyffot Robson o dîm USN wedi llwyddo aros ar y blaen yn y prif gategori ac roedd yn edrych yn gyfforddus ym mhob rhan o'r cwrs. Er bod rhif dau fan hyn, Lee Grafton, ddim yn bell tu ôl yn yr ail safle. Fel ni wedi gweld eisioes, roedd y gornel fwdlyd yma wedi achosi trafferthion i sawl un o'r cystadleuwyr yn barod, ond dim problem i'r bachgen o Lanelwy. Roedd Phil Roberts a James Heaton dal ar y blaen yng nghategori chwaraeon ac roedd Cymro arall yn agos i'r criw blaen, Ifan Richards o frithdir ger Dolgellau. Mae'r gŵr 38 mlwydd oed wedi ail-gydio mewn beicio mynydd ar ôl seibiant ac roedd e'n dal i dir yn y chweched safle. Erbyn yr ail lap, roedd cyffwrdd Robson wedi agor bwlch o 37 eiliad ac roedd e'n brysur yn lapio'r categorïau eraill,

Erbyn y drydedd lap yn y categori chwaraeon, roedd James Heaton wedi llwyddo pasio Phil Roberts, gan agor bwlch o ddeunaw eiliad. Ac ôl y cwrs ar y coesau yn arwydd clir o'r cystadlu brwd. Y rhyw serth oedd y cyfle gorau i basio gwrthwynebwyr, ond doedd dim pasio cyffwt Robson, oedd nawr yn bell ar y blaen gyda dwy lap i fynd. Roedd e'n dal i edrych yn gryf ac yn hollol gyfforddus wrth iddo basio beicwyr o ras wahanol, a'r rheini'n dal i gael sioc wrth i'w weld yn gwibio heibio. Er bod y coesau'n dechrau blino, roedd Ifan Richards dal yn y chweched safle yn y categori chwaraeon, a Lee Grafton yn cael trafferth cadw o fewn cyrraedd Dylan yn y brif ras. Oedd e bellach yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i lapio'r rheini o'r categorïau eraill. Dim bod pawb yn edrych mor gyfforddus â'r gŵr ar y blaen, cofiwch. Byddech chi byth yn dweud bod cyffwrdd Robson wedi bod yn mynd amdani am ymhell dros awr erbyn hyn. ac roedd Phil Roberts yn gwthio hyd y diwedd hefyd yng nghategori chwaraeon, ond roedd e'n gwybod bod James Heaton wedi gwneud digon i ennill y ras. Er bod Ifan Richards rhyw bum munud ar ei hôl hi, roedd ei amser yn un parchus o ystyried bod dim llawer o amser ers iddo ddechrau cystadlu eto ar ôl seibiant. Ar ddau Gymro, digon bodlon. Ras cynta'r season. So o'n i'm yn gwybod be i ddisgwyl rili. So na, ges i uh, ail. So o'n i'n reit falch o hynny. Well na disgwyl rili. Um, ar ôl bod allan am spel o rasio beicio mynydd. Um, reit fast yn cychwyn, reit intense. Ond um, Dwi, rhan fwya o'r treinio dwi wedi bod yn neud, mae wedi bod yn sort of pellter hir, felly fel oedd y ras yn mynd ymlaen, o'n i'n teimlo'n gryfach fel oedd yn mynd ymlaen.
Un lap yn ychwanegol i'r bechgyn elît, a dim newid o ran y drefn, Dylan Cyffro Trobson dal yn gwbl glir, a Lee Grafton yn ail. Ar ôl datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, fe alle 2016 fod yn flwyddyn fawr i Cyffro Trobson. Mae rasys mawr y tymor yn agosáu yn gyflym, ac os bydd e'n parhau i edrych mor gyfforddus â hyn, Bydd e'n bendant yn creu argraff yn y gamp. Gorffennodd e'n gwbl glir ar ôl cwblhau'r cwrs mewn awr 41 munud 9 eiliad. Lee Grafton yn ail, tair munud a hanner yn arafach. Ond ar ôl croesi'r linell, daeth hi'n amlwg bod yr enillydd wedi crwydro i ffwrdd o'r prif gwrs am gyfnod byr mewn camgymeriad. Collodd amser fel cosb